Нәкъ Казан артында Бысы түгел бит әле. Нәкъ таулар артында бардыр бер авыл Тирмал диләр. Җирдән чыккан сулары ут кеби кайнар диләр. Гәрчә анда тумасам да мин бераз торган идем. Азмаз видео төшереп бер урап чыккан идем. Ул авылның һич онытмыйм һәр ягы урман иде.

Җәмәгать менә бу аланнарда төрекләр җыелырга ярата. Менә монда мангаллар бар. Шунда берәр нинди ит кисәкләре алып киләсең дә, шунда пешерә башлыйсың, беркем бер сүз әйтми, түләргә дә кирәкми, бөтенесе бушлай. Һәм инде ял көннәрендә монда кеше күп инде. Һәм һич шиксез менә шундый мангаллар булган җирдә тегендә чишмәсе дә була аның. Кулыңны юарга, савыт-сабаңны чайкатып китәргә, ягъни бөтен шартлары да тудырылган. Монда менә шундый матур ташлар табып була, именно нинди яшел. Нәрсә икән белгәнем дә юк дигәндәй. Ну матур күренә инде. Үзе мәрмәргә дә охшаган, гранит та кебек. Үзе яшел инде Шрек кебек. Җир тулы инде алар үзләре. Менә монда ята, менә тагын берәү, менә тегендә берәү. Ләкин белүемчә, Төркиядән бернинди таш ише әйберләрне алып чыгарга ярамый. Ягъни аэропортта таможняда эләктереп калачаклар. Бәлки штраф та сугарлар. Шундый кагыйдәләр бар имеш. Мондагылар әйтмешли, хәбәрегез булсын. Һәм инде тау җәмәгать бөтен җирдә. Төркиядә болай да таулар күп. Һә бу тауның да таулы җире. Җәмәгать сер буенча гына әйтәм, монда урман кисү тыелган. Ягъни агач кисергә ярамый монда. Ләкин әнә тегендәйме? Бәлки тавышы киләдер. Тураклый гына инде мин сиңа әйтим. Ишетмиләр дип беләм икән инде ул. Курткамны салыйм әле. Бигрәк кызу. Шунда куйган булыйк.

Ләкин кайнар су чыганакларына терәлеп торганлыктан, Минәүкәви килмешәкләр аны термал дип атап йөртә. Монда бик эссе һәм бик салкын түгел урта һава, кышын яңгыр, кайчак кар ява. Урамнары исә хәр Төркиягә хас тар һәм кысырык. Тоташ кибет кафелар, кафеларда урысча да сөйләшәләр кирәксә, ләкин миңа кирәкмәде бит инде. Төрекләрнең өннәрен алып вата егыла төрекчә чәчтем. Отельләрнең дә төрледән төрлесе бар. Дүрт йолдыз, биш йолдыз, алты ай яки җиде Юпитер, кесәң тирәнлегеңә күрә күңелеңә хуш килер дәе табылачак. Кайберләренең түбәсендә бассейны да бар, подвалында бәлки вертолет мәйданчыгы да бардыр, анысын тикшермәдем. Бу чаклы азгынлык монда бары тик бер нәрсә өчен генә кирәк, җәмәгать. Атлау якынлыгында гына монда термал чыганаклар урнашкан. Ә ул Төркиядә бик популяр урын. Һәм инде мин дә юлымны шунда тоттым. Ә менә бусы, имеш, гашыйклар юлы дигән. Ә менә бу гашыйклар баскычы. Тегеннән аннарысы мөгаен тормыш рутинасы башланадыр инде. Горизонтның артына хәтле китә торган. Нигә бу этләр гел икәүләшеп яталар икән ул, ә? Тегендә өстә икәве, монда икәү. Берешәрләп тә ятмыйлар, өчешәрләп тә ятмыйлар, нәкъ менә ике. Ә? Атыгызчы, этләр. Бөтенләй бас килү ләтә бит ул җәмәгать. Актәпи. Сырбай. Так. Әйтәмеш. Төшеп китә ул дип. Кая төшеп караган булыйк әле. Бу җәмәгать ниндидер яхшы су имеш. Моны эчәргә тиешләрдер инде кешеләр дә. Кайнар бу артык, эчәрлек түгел. Бераз стакан алып килеп эчсәң генә. Бу җиргә шешә эчәр әле бу. Моның бу ягы да булган булырга тиеш инде. Монда уелган әнә, коелып төшкән. Бусы да булса, монда бөтен җиреннән дә шулай матур иттереп кенә агар иде инде ул, әнәме. Су бөтенләй селкенеп тора. Нормально. Нинди су булу язылмаган җәмәгать, белмим. Менә эчеп тормыйм инде мин моны. Юынасың килсә, шлипоклар, мунчалалар, сабыннар һәпсе дә бар дигәндәй генә. Мунчаңны керәсең дә аннары соң менә монда чыгып утырасың кафега чәйләргә. Менә шундый бардак белән. 90-ны эчмәсәң туеп булмастай. Күз суы дигән. Ниндидер бер җир бар монда. Әле күз суын карыйк әле. Күз суы дигән үз җиреннән агып тора. Җәмәгать, моны ничек иттереп күзеңә саласың инде? Тиярлек түгел бит бу. Тә шунлык. Күз суы диелгән инде бу җәмәгать. Күземә салып тормыйм, шәшемә салыйм. Аягым төзәлеп китмәсме? Алай бу паркта тыныч җәмәгать. Никтер бүген кешеләр күп, каян килеп җиткәннәрдер. Аяк суы дигән булганнар. Белмим, мин монда аягымны тыкмасыйм мөгаен. Су әллә нинди тонык, ак, каналюга суына охшаган гел. Аны эченә дә кереп була бугай әле. Эченә дә кереп карарбыз тиздән. Сап-салкын бит бу. Ояң кота бит монда бассаң. Бу җылы булырга тиештер дә инде. Юк, сап салкын. Хәт төрекләр. Көләләр ахрысы. Так, моннан беренче исән генә чыгарга я бит инде. Так. Нормально. Бу су җәмәгать каян киләдер? Шул өстәге күлдән киләдер инде бу су. Аяк суы дигән булып аны. Тагын да шәбрәк урын таптым бит әнә монда. Кара син боларны. Әле. Юк, пара килми моның. Начар. Ә монда? Монда да пара килми. Эшләми. Бу да эшләми. Бетергәннәр ахрысы боларны. Бу җәмәгать беләсеме нәрсә? Бу геморройны дәвалый торган әйбер имеш. Шунда утырасың да, бер 5-10 минут утырганнан соң син дәваланасың. Төп башына утырту дигән әйбер шуннан килеп чыккандыр инде. Яки әчҗин. Хәерле җәмәгать. Рейсып карыйк әле. Фу, җәмәгать. Моны исләгәннән соң башка бөтен әйберләр дә файдалы диюеңдә шик калмый ахрысы. Иң беренче шундардан башларга кирәк кыскасы. Бик юеш, җылымса, кайнар түгел, суларлык. Нормально. Иснәгән саен иснесе килеп тора. Монда мин әнә бер абыең да карап утыра әле.

Ун лира да юктыр инде, но иллегә сата. Молодец, бизнес. Бөтен җирдә Ататөрк җәмәгать. Бер кая каша алмыйсың. Гомумән җәмәгать Ататөрк термалны бик яраткан дигән сүзләр йөри. Соңгы көннәрендә монда бик еш кына килә торган булган имеш, дәваланырга. Һәм инде гомумән термал бит инде Яловага керә. Ялова районына. Ялова минем өем дигән сүзләре дә бар. Хәтта аны язып та куйганнар бер хәйкәленә. Шпионаж. Кешеләрнең күз дәвалауларын төшерәбез, җәмәгать. Кара нәрсә эшли. Стакан белән сала. Барсын пират булырга җыенам әллә. Шланга белән сиптерергә кирәк аны, җәмәгать.
Термал чыганаклар 4000 ел элек җир тетрәү нәтиҗәсендә барлыкка килә диелгән. Беренче булып моны греклар ачыклый. Мондагы кайнар сулар ялганнан кала барлык җирдән дә дава китергәнен белгәч, бу җирләр бик популярлаша. Халык монда су кебек агыла башлый. Әйткәнемчә, грекларны римнар, римнарны төрекләр яулый. Шуңа күрә төрек солтаннары да монда килеп, дәва күреп, быкырдашып китә торган булганнар. Ә төрекләрнең атасы ата төрек бөтенләй. Бу минем өем дигән сүз чыгарган. Һәм беркем дә каршы килмәгән. Тулаем алганда термалда өере белән мунча, күп тиң күп бассейн һәм әле моннан әле тегеннән бәреп чыккан кайнар су чыганаклары бар. Ә инде калганы исә моны күрергә һәм кулланырга мөмкинлек бирү чаралары гына. Һәм инде күргәнегезчә термал бик матур урында урнашкан,

Менә бу термалиум җәмәгать. Термалдагы иң шәпски, иң кәптински кунакханәләрнең берсе. Монда менә төбендә генә паркта ясап куйганнар үзләре. Тегендә менә коймасы ябык, кертмиләр. Ләкин Төркиягә хас тишеге бар. Монда сыер эзләре дә бар. Сыерлар йөри ахрысы. Аякларым батып бетте инде. Җәмәгать, беләсезме, Төркиядә нәрсә ошый миңа? Алайса гел зарланасың да зарланасың, бернинди плюс та күрмисең дисез, әйме? Менә күрәм. Төркиядә бик күп җирдә менә шундый чишмәләр бар. Теләсәң күпме агыз, теләсәң күпме юын, беркем бер сүз әйтми. Һәм инде күпчелек очракта ул кемнеңдер исеменә багышланган була. Ягъни үлер алдыннан кеше васыятен биреп калдыра, минем исемгә чишмә төзегез ди. Һәм инде Шул чишмәдән су алган һәрбер кеше өчен аңа савап языла имеш. Төрекләрнең теорияләре шундыйрак инде монда. Бигрәк матур ие җәмәгать. Менә сезгә тагын бер плюс. Аларның мигъмариятләре матур, сүз дә юк. Шундый урыс әйтмешли уютный. Ну, җир тетрәүгә чыдамый инде. Җәмәгать мин монда паркка кергән әле. Йөреп алырга дип, рәхәтләнеп ял итәргә дип. Бу мине сугып екмас микән, ә? Сугып та еграя мөмкин. Паркта сыерлар ял итә. Урыс авылларындагы кебек капка өстендә түбәчекләр ясап куелган. Юл буе гөл савыты мин сиңа әйтим. Төрекләр гөлләр ярата инде, бигрәк тә яраталар урамда тотырга. Кыш көне дә, яз көне дә, минуста да, плюста да дигәндәй, элеп тә бирмиләр. Төрекләр рәхәт яши инде җәмәгать, сүз дә юк. Бигрәк тә менә шундый тыныч авылларда кеше юк, тыныч, борчучы да юк, машина тавышы да, бер нәрсә дә. Җәмәгать бу миңа бәйләнер микән, ботны чәйнәп ташлар микән? Ни булып бетәр икән, ә? Үтеп булыр микән җәмәгать менә шул яныннан? Исән сау гына, тулы комплектациядә. Үтеп булса яхшы була, үтеп булмаса контент була. Акырып калды. Өйләре шундый биек кебек тоела, теге яктан карасаң тау ягыннан, бу яктан карасаң бер генә каты чыгып тора аның. Ләкин монда Яловыдан аермалы буларак өйләр аның хәтле яңа түгел, әйтергә кирәк. Җир тетрәү булганнан монда әллә ни ишелмәгән ахрысы. Кемне? Менә җәмәгать, тыныч кына урын.

Җиле көчле, фен да кирәкми, чәчне үзе беркетеп куя. Әле өскә менәсе дә менәсе. Күрәселәр бар әле. Шыз Тяга диярсең, шәмәгать, мопед утыртылган, мин сиңа әйтим, алды да, арты да дисклар ак, тәгәрмәч янмазы ак, алда диск тормоз тора. Бусын күрмибез бит инде. АК-47 дә куйган хәтта. Вай-вай.

Һәм алар утын ягалар. Өй эчендә буржуйка тора, төтенлиләр рәхәтләндереп, мунча исләре чыгарып, кыскасы, монда күңелле. Ну, менә мондый әйберне әле мин беренче күрәм. Нанотехнолоджи, җәмәгать, хай-тек. Бәйләнде бер эт. Эт ияргән нәрсә булдым. Арттан йөри, уйнамакчы булып. Ничек сезгә күренешләр, җәмәгать? Бөтен әйбер күренеп тора. Өскә менү бушка китмәде инде, шулай диик. Әнә тегендә еракта Истанбул да күренә. Бу ярда Ялова. Җәмәгать күрсәтимме төрекләрнең акча эшләүдә нинди икәннәрен. Зур кеше булсаң 10 теле булачак, укучы булсаң 5 теле булачак. Ләкин әгәр дә син адулт икәнсең, әйме, 20 булачак. Студент булсаң 5 булачак шулай ук. Ягъни җәмәгать монда ябанҗы булып йөрү отышлы түгел. Менә монда килеп төшергән өчен берәр сүз әйтерләр микән? Җәмәгать монда үз вакытында Ататөрк нәкъ үзе килгән диләр. Менә бу өйдә торган термалга килгәндә, Менә каршымда басып тора алтыннан. Чынлап та шулай микән, белмим, әллә акча гына эшләр өчен шулай итәләр микән? Клумбаларында ромашкалар утыртылган. Тәтиләгәннәр, матурлаганнар. Ә байрак кайда? Ә байрак монда. Ә монда ник байрак юк? Ник монда Ататөркнең үзе кебек зур байрак юк, әйтегез әле. Бөтен диварында тутырырлык иттереп.
Күңел ашу чараларына килгәндә, Яловодагы кеби алар монда юк диярлек. Бар булганы бассейн, мунча, берничә парк, сувенир кибетчекләре һәм инде футбол уңга гитсен. Ләкин термалның башка бер тәтилеге бар. Бәхетегез булып, су күп чакка туры килсәгез, монда мондый бер нәмәне күрә аласыз. Бу термалда урнашкан Ялова сусаклагычы әйләнә-тирә халык суны моннан агыза.

Дрон әлес кәпүт. Оштым, оштым 500 метр биеклеккә мендем дә, 1 километр ераклыкка киттем дә. Анда өстә бик каты җил икән. Кыскасы, дрон кире кайта алмады. Үзеннән үзе кайдадыр утырды. Бер генә кадрын күрәм. Нидер ботакта эленеп тора хәер. Бу ниндидер биектә җәмәгать. Агач өстенә менеп кунаклаган инде бу. Җәмәгать, менә мин, менә дрон. Кайдадыр менә шунда булырга тиеш. Әлегә күрмим. Давай. Ова. Җәмәгать тавышы килә. Бу инде плюс. Бер кулда пульт тотып, икенчесенә камера тотып, уңайсызрак инде сүз дә юк. Ова. Нормалек. Дрон үлде. Дронның тавышы да килми хәзер. Каядыр агач өстендә инде ул.

Бөтенесе дә югала. Менә бусы бик аяныч. Коптырыннан әле күбрәк. Тек, әнә тегендә ята кебек ул, әнә ботакта. Күрсәм инде, күзем белән күрә алмыйм. Камера белән якынайтып кына күрәм кебек инде, әллә күземә күренә, әллә тагын нәрсә. Бу агачта ята ахрысы, әнә теге сары ботаклы агач янында, шуның ботагында өстендә. Күз уңыннан югалтырмын инде мин аны барып җиткәнче. Ничек менергә инде каршында? Табылды бит әй. 5 метр биеклектә. Ботага гына сынмасын инде. Коптерлы булдык бүген. Алла биргән коптер, Алла сакласын коптерны диясең. Куллар кырылып бетте инде. Ну коптер исән кебек. Аллага шөкер. Плюс бер коптер, минус бөтен кием.